Ame ɖe gblɔ nam le nyewo comment ɖeka me be eduya me ɖe wole fu fia me wɔ ma gblɔ na wɔ Ghana wole fu fia me wɔ Togo le fu fia me wɔ more than wole fu fia me wɔ le Dubai le fi. Yo, nɔvi lɔlɔwo me do gbe na ame sia ame va gbe ŋke ƒe ava la dzi. Ŋkɔ nye nye dem ne nye ame ye ne va mɔ dzi dze agba na subscribe ne subscribe vɔ like ma na ma video a kple ame nɔvi a le veve ɖe nye me ga va mɔ dzi kpɔ o egbea me ga do vi ɖe egɔme nye be ame yiwo dome me le wo le aza ɖu ta e teƒe yi kpɔe le fifi le anyewo xɔ megbe ya aha mia bo xɔ megbe ya ekpɔe ɖe aha xɔ megbe nye ya mi le le fi eh, amewo tso aƒe nɔ vacation va le fii. Ale be medi be makɔ eya kɔ fia na ɖe ewɔe fufu la. Eh, etɔgbi mele mía gbɔ o, vɔ eh, eya ewɔe be amewo to ŋu doa yameʋu be yewo va vacation le Dubai gbɔ me. Ale nye kpɔ fufu la, efi ya mele dɔ wɔ le. Made gblɔ na wò esigbe ne nàse egɔme nam be nyewo xɔ megbe Efia be nyeme mehiã be mado yameʋua ƒe mava duɔ me o alo mava afii o. Eʋu ko matsɔ le aƒeme ko meva di le fii. Aha. Negro ma sɔ skuruta, leke woyɔnɛ, skuruta ɖe ekekevi ma eke ma mekɔ va fii. Ekpɔe ɖa ɖe. Aha. Nui le enye be ame yiwo tso aƒe nɔ fii va ɖe, wole business ɖe wɔ. Yi wɔe be wole ga wluiwluiwo kpɔ. Ega ŋuliŋuli ma ɖe ame dzi makɔ fia wòle mɔ dzi fifi la. Nui le enye be ne wodzo le aƒe si gbe ɖe, machine na be wole ga kpɔ ya nye investment. Woƒe ga yi wole xɔxɔ, woƒe salary yi wole xɔxɔ ɖe, wodze agba kɔ dekɔ ŋula kple susu be eh wanɔ dzidzi ɖe dzi na woe. Fifi la technology yi wokɔ va ya nye block. blockchain kple bitcoin kple etɔ miwɔe. Egɔme nye be traditional way of investment ele eme real estate le yi eh, stock kple etɔwo ƒete le zɔzɔ. Ame tsitsiwo le yelu mawo wɔ le gakpɔ le eme. Vɔ wo nenye ɖevi fifi la ne le tsitsi gbɔ va ɖe begin to program yourself egɔme nye be na wɔ wo susu be uh, yanɔ gawloa For the purpose of what? Investment. Ele veve ɖe. Ame yiwo pete ne kpɔ va le fifi la, ame anya nɔ me ba be ame ɖewo le eme. Yiwo nye nuka? Yiwo investment ɖeke mele wo si o. In other words, they are surviving based on what? Their salary. Ekpɔe nam ɖe. Vɔ nu yi me be magblɔ na wò be ewɔ nɛ le nye kpɔ fifi la ɖe, nàte ŋu adze. susuwɔwɔ, nu sia nu kple susu me ya dze egɔme le. Aha, kple susu be wò ŋutɔ nàkɔ nɔ aya xɔ ega nenɔ kotoku me va na wòe. Màva fi koɖe wòakɔ wò savings yi ne wòakɔ va fi, womekɔ wò savings kɔ va fi o ao. Ne le amewo kpɔ wole yameʋuwo do le yi le gbɔgbɔ ɖe, megadzro wo. Megava fi abe vacation o. Don't come here as vacation, no. Don't come here as a vacation. Come here.

we've invested some and at least woate ŋu aɣla ɖe akɔ na eh, vacation eh. eyi na aɣla na vacation ɖe ya gbe me be na invest akpe ɖe ŋu ana gbe dzidzi we enyo be na do na va xɔa ya it's it's eh, magblɔ be it's beautiful enya kpɔ be wotse wòado wòava doa me wòakpɔ tɔdziʋuwo wòakpɔ aƒe kɔkɔwe teƒe nyakpɔwe Just to relieve you from your stress. Ti gbe ke mi ame ɖewo mi le doa me kaka ɖe mi le gbe egbe me di ne mi ayi. Nye ma ble wo. Mi ame ɖewo mi mi nɔ gbe me kaka ƒe mi do va. Aha. Fifi la mi le gbe wo di ne mi akpɔ mi ase gbe wo ƒe vi veve because we are natural beings. One environment now etie etie mi. In other words, de di te mi awo.

menɔ fia va vɔ nye medie kɔ va mɔ dzi o in other wise menye vlogging wɔ mele o enu fia mele le mɔ dzi ahan ekpɔ mía tɔ wɛɖe wa ma ahan ame sia ame le agbeɛ ɖu mm, afia tse mi le agbeɛ ɖu naɖewo le aƒe yi ma kpɔ le fi o life is not balance let me put it that way life is not balance ekpɔe ɖe ahan ame ɖewo tso uk kple tɔwo tse wova le doa ƒu because they want change of environment ta wazɔ mɔ ba

ne maka ha tso ɖe wokpɔe ɖe amewo wu aƒe nyateƒe magblɔ na wɔ it's simple and short the logistic that is working here is far better mekpɔ nyemegadi be maƒo nu tso nyemedi be mawɔ politics vi ɖe le eme o mada asi akpa mawo na wo ŋutɔ no droe ewo ne le tsitsi gbɔ ɖe mebe dzagbagba ne na srɔ̃a le na invest use your profit from the investment and come for vacation that is the way eya gblɔ mele na wɔ nɔvi lɔlɔe Meƒo nu ne didi viɖe. Aha. Ok, mia, mia, mia nɔ kame. Me be, ma video ya kpla me nɔvi kple susu be, wa se, me ga kɔ wo savings de, kɔ va tsa le gbɔ me le fiwa wo. Don't come here with your savings. Come here with your, after your investment. Ekpɔe ɖa ɖe. Ok, mia nɔ kame nɔvi lɔlɔ wɔe.